Thurwa an iluonga ni Fredrick Oluoch, an director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar alwora e Kisumu County. Uh, odiochieng' ma kawuono ni odiochieng' ma kawuono ni uh, wan obedo kod nyasi

Uh, ka luwore gi mano, omiyo kaka Kisumu County, wang'iyo gigo bende mwasetimo e higni abich mokalo uh, ka wang'iyo kaka uh, gisani wachalo. Chien kanyo ne uh, wan gi atamalo ahinya mang'eny mag HIV uh, mane ni kaendi Kisumu County uh, 2019 kane en atamalo 22 gi sama wawuoyo ni kawuono ni uh, wan gatamalo apar nukta abiriyo ma waketo aketa ni atamalo apar gachiel mano nyiso ni waseduoko eh, eh, eh, atamalo uh, mag jogo man gi kute mag ayaki uh, gi 50 percent tiende ni 22 percent to 11 percent wasetiyo matek ahinya mwaseduoko wakedo kode ka wang'iyo kata uh, nyithindo kata uh, nyithindo ma ne inyuolo kod kute mag ayaki e higa mar uh, 2019 uh, ne gin uh, atamalo chiko nukta achiel. Gi sama wawuoyogo sani ni um, nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki waduoko chien ma ochopo atamalo abich uh, nukta ochiko gabiriyo. Tiende ni ka waketo to waketo ni odok nyaka atamalo auchiel. Mano aparo ni Wadhi maber. Uh, en mana ni nyaka watere e bwo atamalo abich nekech nyaka watiek tuo mar ayaki ni kuom nyithindo matindo by 2027 kada higa ma 2027 mane kaka piny mar Kenya noketo target margi uh, uh, ka bende uh, higa mar aluf ariyo aluf prariyo eh, gi pradek to koro wadwa ni watiek eh, tuo mar ayakini chutha chutha e Kenya ka. Watiyo matek kendo waneno ni gini otimore kaka wadwaro. To nitie gigo mamoko ma bende nyaka wang'i ni to chalo nade. Wayudo ahinya ka uh, kwang'iyo sani jogo manoyudo kute mag ayaki Um, oh, kwang'iyo gi chien kacha odok chien nikech kacha ne pod wan gi dhano aluf adek gi mia abiriyo gi prabich ndalo cha 2019 to gi sama wawuoyogo ni higa achiel mokalo uh, waseyudo dhano aluf achiel mia adek kod prang'wen gachiel mane gi kute mag ayaki gi to kwang'iyo ma thothgi gin eh, jogo marowere Jogo ma rowere ma nie kind higa apar gabich gi piero ariyo gang'wen, ma gin mia abich piero ang'wen gochiko, mano atamalo piero ang'wen gochiko. Koro ok en wach maber ahinya ne jogowa, yudhewa, jogo matindo ma rowere nimar tuoni aneno ka dwa landore ahinya kuomgi. Koro omiyo nyaka wang'e ni to yo mane mwanya geng'o gini. Wakwayo rowere ni ng'ano mapok okendo, mapok ochopo higa ma keny, wakwayo ni gi abstain giwere kod weche mag um, uh, bede achiel ma onge tiyo kod rari, eh, um, uh, raboyunga kata ritruok. To kata kamano wakwa ahinya ni gimoro ka gimoro nigi sane. Ng'ano pok ochopo kata higa apar gaboro kata pok odonje ken. Onyalo abstain, onyalo weyo uh, weche mag nindruok. Mano e yo ma wan go gadier ni nyalo geng'o ng'ato kuom yudo tuoni. Uh, kotamore ahinya gi jogo ma ni kod joheragi. To wakwayo ni mondo eh, giritre kendo giwegi gibed faithful uh, to ka tek ahinya ne joma moko go to wanyalo tiyo kod raboyunga mondo wageng' tuoni. Gima chielo makendo wayudo um, eh, statistic kata kwan mwaneno masani ni ng'eny jogi manoyudo kute mag ayaki gin jogo mamine ka wayudo ni gin jogo mamine ka wayudo ni dhano mine maromo jogo mamiyo maromo mia abiriyo gi piero abich gabich e wi dhano mane aluf achiel mia adek gi piero ang'wen gachiel ka uh, mia abiriyo gi piero abich gabich ne gin jogo mamine uh, sama mano timore nyiso ni mine ni kod thuolo malach mar yudo kute mag ayaki moloyo joma chwo. Koro wakwayo ahinya gi bende joma miyo mondo ong'ire ahinya mondo giritre ki giyud tuoni. Kech eh, ng'eny gi biyudo ka ng'eny gi bende gin jogo ma kamoro pek. To samo pek kamano, wayudo ni ka gibiro e osiptal, uh, mokwongo ka gibiro yudo thieth ka gipek first trimester, To thieth mokwongo ni gionge kod kute mag ayaki. To bang'e kanyo, ka koro giduogo chien kanyo, ka koro gichiegre nyuol, trimester adek, koro kwa pimogi to kendo koro gin gi kute mag ayaki. To mado ng'iso ni koro keto nyathi e kama rach mar gamo kute mag ayaki gi. Koro miyo wakwa ahinya nyaka jogo machuo. Kata obedo ni statistics kata kwane wacho ni gin dhano mia adek gi prauchiel gachiel, e ma noyudo tuoni kuom dhano 1340 cha, to kata gin giwegi eh, iyudo ka ng'enygi gibayo kosedhi obayo oko we mama ka tu ka odhi bayo oko we mama ka pek e ot to odhi ogemo kudni ni kogolo oko to biro miyo mama to mama pek to miyo nyathi. Koro wakwayo mine ma pek ni nyaka wadhi osiptal kik wanyuol dala be nikech kwadhi osiptal e kipimowa tiketowa yath e sa maber mondo mi kik nyithiwa yud tuo ma kute mag ayaki gi. Eh, sani ber nyithindo koseket mama e yath to eh, nyathi bende konyuole to wamiyo gimoro prophylaxis yadhno mageng'o mondo kik oyud kute mag ayaki. Uh, koro wadwa ni ubi chon to kik unyuol dala nikech kinyuol dala to koro onge ng'ama kaka nyathini ni idhi konyi obro end up ni oyudo tuoni to joma chuo be koro wakwayo ni nyaka waritre kabisa sama mama pek ni e sama koro nyaka wadimbre wabed gi mama dala kwarito kabisa wakedo kod uh, tieko tuo mar kute mag ayaki ni kuom nyithindo To kiwinjo awuoyo to iwinjo kawacho ni kata nyithindo be matindo e wi dhano aluf achiel mia adek piero ang'wen cha uh, nyithindo mia ariyo gi piero ariyo gabich 225 uh, noyudo gamo kute mag ayaki gi. Koro mae gima wakedogo mondo kata nyithindogi kik yudi uh, mondo wabedi ni watieko tuoni kabisa kind nyithindo matindo. Eh, uh, gima lit ahinya aparo ni awuoyo about kuom rowere kata yudhe Sama giyudo tuoni tiende ni kiny future marwa koro chal ka gima koro uh, uh, wachalo gima koro wasimo nimar uh, koro wadhi bedo ka uh, wan ka ok wadhi e thieth eh, machon kata mapiyo to wabo bedo gi tuoche mamoko madonjo kaka iluongo ni opportunistic infection meningitis donjo tb donjo uh, pneumonia donjo to ng'enyne iyudo ka miyo dhano tho Uh, e higa achiel mokalo higa achiel mokalo dhano alufu achiel gi mia achiel uh, owito ngimagi ka luwore gi weche ma tuoche ma maket uh, kod uh, ayaki ni tuoche madonjo nikech ayaki uh, mae uh, ahinya otimore kuom jogo madongo Koro joma dongo uh, aluf achiel gi piero abich noyudo tuoni eh, ka nyithindo bende gimoro mia achiel gabich kama noyudo tuoni eh, to gi rowerego bende maromo mia achiel eh, bende kia piero adek gabich uh, be noyudo oyudo oyudo otho gi tuo ni endi tuoche ma ket ka orawat gi tuo mar ayaki ni koro miyo tho to pod nitie emomiyo ka wan oko kanyo to wabedo careful wabedo jogo modimbore moritore maber mondo kik wayud tuo ni to jogo moseyudo mani kod kute mag ayaki thieth nitie kendo yath nitie wamuony mana yath watimo exercise wachiemo to wawere gik mang'eny kaka kong'o gi yedhe mag kilevya mopogore opogore ma mero ji goeko. To ineno kidak kaka aming'a kendo idak maber. To kok imwony yath maber kata iwuok kendo idhi chodo oko to nyiso ni idhi yudo tuono machielo kata idhi yudo tuoche nyach mane oko kanyogo. To mago dhi ketho ngimani kendo dhi rochi ma dhi miyo eh, ibed kwan mag jogo mathogi. Koro wadwaro ni kata ka in kod tuoni be idimbri kik wame jomoko nikech wadwa tieko tuoni. Uh, to weche mabeyo be nitie ni sani nitiere uh, gigo mageng'o tuoni wan kod kondom kata raboyunga wan kod yien mag prep mimuonyo e, e, sana sana nitie jogo ma odak kamoro achiel to partner moro nigo ng'at machielo ongego koro prep ni konyowa mondo kik wagam tuoni Nitiere pep bende, ng'ano ma kamoro no obet achiel gi ng'ato to kong'e chalne to kamoro pimo yude kata oyude go idwa ni ringo dhi hospital mondo omi pepni piyo piyo kapok oromo seche prang'wen uh, eh, kapok oromo seche prabiriyo gariyo mondo omi ogeng' tuoni nimar kok itimo ma e wang' sa ti inyalo po ka idhi gamo kute mag ayaki gi Koro pep nitie, prep nitie. To prep ni sani wakete nyaka e, e, e kuonde mag maternal child health, kuonde mag mine mithiedhe mine. To wakete nyaka e pharmacy. Sani koro waketo gino community, community pharmacy. Ma kidwa prep ni kata mana ARVs gi tidhi kawe chemist ma machiegni kodi. Nitie chemist go uh, ma timo community pharmacy ma kidhi to imiyi yadhno uh, uh, man ni idhi keto chudo matin e gwenge kanyo chudo wa mia ariyo moro to kae to iyudo yath kanyo uh, ma sirikal oketo gin chemist kata pharmacy ma obed opuodhi gi sirikal kendo yadhgo sirikal emoketo kanyo koro yath okusni service kende michulo ma 200 yath tiyudo nono mano achiel kuom gigo manitie to kuondgi bende ipimie inyalo pimie Uh, gima chielo weche mabende maber mabiro ni wan gi yath man lenacapavir lenacapavir ni en yath michuogo ji to ogeng'o kute makayaki kochuoyi titieko dweche auchiel kapod ogeng'o tuoni koro bang' dweche auchiel bang' dweche auchiel tichak ichuoyi en yadhno mageng'o kute makayaki ma ka ochuoyi to ok iyudi uh, en achiel kuom uh, yore mag geng'o kute mag ayaki wadhi chako chiwe higa manyien kachakore. Nitie be moro yath moro bende ichuoyo ni cabotegravir, obende ober, ichuoye to obende ogeng'o uh, ng'ato kuom yudo kute mag ayaki gi. Koro apani wadhi maber to thieth be nitie. Ng'ano mamuonyo yath maber, uh, viral load ne dhi piny to chance ne mar uh, lando tuoni kuom jomamoko bende dok piny kabisa. Koro gima wayudo ka nwang'iyo kabisa kwan mane wuok go, twayudo ni joma chuo ok muony yath maber ahinya. Koro viral suppression margi ok gidiwi virusi cha ahinya. Iyudo ka viral suppression margi mana 60% kende. 60% atamalo 60 to wadwaro ni obedi ni value suppression no obedo 95%. Koro iyudo koko dhi maber. Jogo man gi thiro matindo bende iyudo ka eh, viral suppression ni piny ok gimi nyithindo yath maber. Koro atamalo en 40 eh, kende eh, mar virus wayudo surprise kuom nyithindo matindogi e Kisumu kadu ma ok ber ahinya mago kuon modwa ni walosi kech sama nyathi oko timo nyath maber virusi cha be ogich ok duong' wiye to ka virusi yath yath oduong'o wiye eh, kaka wadwaro nobed noduong' wiye kata suppress eh, nyaka 95% ni to koro en ng'ama koro virusi go thin e dende mochal chal ng'ama ngima kaka machielo ok onya lando tuoni to tuo machielo bok nyagore kuome To ka ok imuony maber, to tuoni iyudo ka e tuoche moko nyalo gore kuomi. Koro wakwayo jogo man gi nyithindo ni mondo wami nyithindo yath maber uh, koromo seche ma koro ginyalo elewa gimomiyo nyaka gimuony yath bende wanyalo pimo negi. Disclosure is be en problem non disclosure omuonyo to okia ni omuonyo yath nikech ang'o. Koro koromo saa higa ma koro otegno madong'e to bende wapimone mondo mi Koro kata en owuon ong'eyo ni komwony yadhno eka koro onyalo dak aming'a, onya bedo gi ngima maber. Koro mae chal mar wach kaka Kisumu County ka chalo, uh, total kata jogo duto te ma wan go uh, uh, ni, eh, ma yudo yath Kisumu County ka awacho ni gin moingo aluf mia achiel gi apar gachiel eh, mia adek gi piero auchiel gabiriyo. Mago jogo ma yudo thieth eh, Kisumu County ka. Eh, mano nyiso ni wan gi namba maduong' ni mar eh, tiende ni en thieth mwachiwo makare emomiyo ok giwit ngimagi koro gintie. Aparo na wacho ni dhano aluf achiel gi mia achiel emotho kuom higa achiel mokalo jogo mane nigi HIV. Tudo kaka moro jomo, jogi gin jogo mamoko nogalore odhi e thieth kolewo. Koro thieth ok nokonyogi. Uh, koro mage wechewa to gima chielo mwang'yo bende en teenage pregnancy kata nyithindo mamako uh, iye ohiu rowere mapod en atamalo apar gang'wen to kwang'iyo teenage pregnancy to wayudo ka odhi kamoro achiel gi sexual gender based violence jogo marocho ratiro mag nyithindo manyiri marowere uh, ma ema miyogi mako ich ma bende uh, wasetemo kedogo 2019 en uh, gimoro uh, 17.5 uh, uh, teenage pregnancy 17.5 to sani koro en uh, ne en atamalo apar gabiriyo nukta abich sani koro en uh, atamalo apar gang'wen gender based violence jogo marocho ratiro mag nyithindogi Uh, bende ne en atamalo 17.2 sani wan atamalo 13.5. Koro kata obedo ni wadhi maber, watemo dok piny, to wadwaro mondo wakete uh, discipline moro, waket chuny kendo wakwayo uh, ogandawa community mondo wabed jogo manyalo ng'iyo kendo ka waneno ng'ama timo gimoro mwaparo ni rach to wanyalo kuodhoe ne jogo mochung' ne weche mag thieth kata jotelo mane piny kanyo. Uh, wayudo ka jogo be marocho ratiro mag uh, nyithindo matindogi kamoro gin jogo manie position kata jogo ma bende ni e, e, e telo mopogore opogore gi sama koro wachopeni Ok wadhi ng'iyo ni in ng'a. Uh, wasewinjore gi national government, wabro maki to wadhi iri e doho mondo koro odhi otweyi. Uh, gima gemo gini ahinya be en gimo ka disco matanga migoyo gotieno. Aparo ni wawuoye kanyo en gino bende ma wadwa ni wang'i ahinya ma winjo ka ng'ano mane ochung' e lo county commissioner ne wacho lieko ka gima en gima chal midhi lori. to dobed maber nikech eh, kwang'iyo nyithindo mamako ich ahinya gimako ga ndalo Desemba kamae sama ji orie Krismas ma dhano e lilo morni ema gimakega. Koro kanyo wang'iyo mano bende aneno ka sirikal mamalo ng'iyo kabisa. Koro uh, wadwaro ni mondo wabed kamoro achiel gi stakeholders ji duto te uh, jo partners wa civil society organization jogo makedo ne ratich oganda uh, mondo wane ni uh, wakedo ne ratich nyithindogi uh, wageng'o tuo mar ayakini uh, kendo wakedo ne nyithindo matindogi uh, roweregi mondo kik giyud ich uh, kik uh, roch ratichgi to kik giyud tuo mar okimini ma bende mage mwalong'o ni triple threat koro uh, wakwayo ogandawa wang'i tuoni gi wang'wa ariyo Kik wakawe akawa awiye awiye kaka waneno ka nwakawe ni, ka wakedo kode, wawuo kod nyithindwa e wi wachni. Joma chwo mondo owuogo mondo mine ji duto te manie gwenge, jotelo, organizations kata gine ma joma wegi. organizations mag ji giwegi, uh, migepe mag ji giwegi mondo wabed kamoro achiel wane ni wakedo kod tuo mar ayakini to kod tuoche maluwre kode mondo mi wabed kod uh, geno e tieko wach mar uh, tuo mar ayakini uh, uh, kapok oromo higa mar aluf prariyo gi pradek. To kuom nyithindo to nyaka watieki kendo watimo siniani, nyaka watieki kuom nyithindo matindogi uh, kapok ochopo higa mar aluf prariyo prariyo gabiriyo.